انوار دے چرچے تھئے۔ جا بجا انوار دے چرچے تھئے۔ تھوئے اتے سرکار دے چرچے تھئے۔ جا بجا انوار دے چرچے تھئے۔ تھوئے اتے سرکار دے چرچے تھئے۔ شیر یزداں کوں کیتی گئی جو عطا۔ آپ دی تلوار دے چرچے تھئے۔ شیر یزداں کوں کیتی گئی جو عطا۔ آپ دی تلوار دے چرچے تھئے۔ پیار اتنا وی کریندا ہے کوئی۔ پیار اتنا وی کریندا ہے کوئی۔ جو غار والے یار دے چرچے تھئے پیار اتنا وی کریندا ہے کوئی غار والے یار دے چرچے تھئے بن گیو وے جگ اتے خوشبو تساں ہر طرف مہکار دے چرتے تھئے جا بجا انوار دے چرتے چرچے تھئے بھوئیں اتے سرکار دے چرچے تھئے جو ائیں آقا پرت بہار آئی ہے تیڈی آمد مست بہار دا ناں سبحان اللہ ائیں آقا پرت بہار آئی ہے تیڈی آمد مست بہار دا ناں اوں قلم کوں گھندے ہاں ٹھردے جو قلم لکھے تیں یار دا ناں تیڈی مسک ہے مرہم زخمیں دا ہے زندگی بس دیدار دا ناں اوں قلم کوں طاہر چم گھندوں جیڑھی قلم لکھے تاں یار دا ناں جو تئیں آقا جیندی بھال کیتی اوندی پج گئی گالھ بلندی تے تیڈے صدقے وس کائنات پئی تھئے بخت اقبال بلندی تے تیڈے در دا ادنی خادم وی ہا اوج کمال بلندی تے حیران جہان ہے اج تاݨی تیڈے ہن دھنوال بلندی تے حیران جہان ہے اج تاݨی تیڈے ہن دھنوال بلندی تے اساں منگدوں آقا در تیڈا ہتھ چیندوں روز دعا کیتے پئے سکدن سینے سک لتھے تیݙے شہر دی پاک ہوا کیتے تیݙا در اقدس ہک مل پووے کائنات کوں منگساں کیا کیتے ہے ودھ فردوس توں اے طاہر رب تیݙا پیار عطا کیتے جو تیݙا پیار ملے مل شاہی ڳئی ساݙی کل کائنات کوں رنگ لڳ ڳئے جئیں رات اچ تھیوے ذکر تیݙا ساݙی ہر ہوں رات کوں رنگ لڳ ڳئے تیݙی نسبت نال نصیب جڑیے ہن بے اوقات کوں رنگ لگ گئے جداں جڑ گیوں سئیں دے قدمیں وچ ساڈی طاہر ذات کوں رنگ لگ گئے تے رنگ لگ گئے اوں جو رنگ لاتے انمول نگینہ بن گئے اے سیاہ کاریں دی بخشش دا بے بدل سفینہ بن گئے ہے قرب کمال دا کرم سبھو بے نور وی بینا بن گئے میڈی اکھ اچ طاہر حرم کھڑے دلشار مدینہ بن گئے تے میڈی اکھ اچ طاہر حرم کھڑے دلشار مدینہ بݨ ڳئے جو جھک ویندا ہے قلم جت کے تعظیم لیوں لفظ سنگرن تے سنورن تے اظہار لیوں جھک ویندا ہے قلم جت کے تعظیم لیوں لفظ سنگرن تے سنورن تے اظہار لیوں جت حجر تے شجر جھک ویندا ہے قلم جت کے تعظیم لیوں لفظ سنگرن تے سنورن تے اظہار لیوں جت حجر تے شجر جھک سلامی کرن جت درندے وی لوہن تے دیدار لیوں ابر سایہ کرے ناز قسمت اتے تھی مسخر زمانے دے سردار لیوں ݙو جہانیں کوں خلقیا اوں خالق نے آ اپݨے دل دھار لیوں مٹھے من ٹھار لیوں جو پڄ ڳی انسانیت اپݨی معراج تے چپے چپے اتے انقلاب آ ڳئے بھاڳ جاڳئے ایں ویران دھرتی دے ہنجھ بݨ تے رحمت عالم جناب آ ڳئے تینجھی شمع جلی تے اجالا تھیا رات ظلمت دی آخر آ تسخیر تئی کیویں قیصر تے کسریٰ دے کنگرے ہلے رحمتیں دے محل دی جو تعمیر تھئی جیلے ہتھیں دی برکت عنایت کیتی ول تاں کھجی دی چھڑی وی شمشیر تھئی منتشر دل دل جو دہلیز تئیں پج گئے مل گے دل نال دل تے ہے زنجیر تھئی او سئیں تاں سئیں غلامیں دا دل ڈکھ ونجے دل جیکر ڈکھ ونجے تاں سحر رک ونجے ہک اشارہ تھیوے تے شجر ٹر پوے ٻیا اشارہ تھیوے تے شجر رک ونڄے جو ہک اشارہ تھیوے تے شجر ٹر پوے، ٻیا اشارہ تھیوے تے شجر رک ونڄے۔ او چندر چہرہ ولائل زلفاں جو پات کملی ہے کالی آیا۔ او چندر چہرہ ولائل زلفاں جو پات کملی ہے کالی آیا۔ امام بݨ تے سئیں انبیاء دا ہے حوض کوثر دا والی آیا او ولائل زلفاں او چندر چہرہ ولائل ذو زلفاں او پات کملی ہے کالی آیا امام بݨ تے سئیں انبیاء دا ہے حوض کوثر دا والی آیا بہار چاہندا ہئی زندگی وچ ایہو جا تیکوں میں در ݙساواں۔ بہار چہندا ہئی زندگی وچ ایہو جا تیکوں میں در ڈساواں اوں در تے جو گئے رنگیج گیا ہے کڈاہیں کوئی نی خالی آیا جو ایں دردو دل کیتے ہے ضروری تہاڈے در دی تاں حاضر ہی سئیں ایں دردو دل دے کیتے ضروری ہے تہاڈے در دی سئیں حاضر ہی سئیں کوہیڑ تارے توں نی پی ہٹدی نصیب میڈا نی ہا لی آیا جو ہزار راتیں دی ہکا رات اے ملی ہے سوہنڑے نبی دے صدقے ہزار راتیں دی ہکا رات اے ملی ہے سوہنڑے نبی دے صدقے سئیں میڈے آقا ایں دھرتی اتے سئیں میڈا آقا ایں دھرتی اتے ہے ہر شے گھن تے نرالی آیا۔ ہزار راتیں دی ہکا رات اے ملی ہے سوہݨے نبی دے صدقے سئیں میݙا آقا ایں دھرتی اتے ہے ہر شئے گھن تے نرالی آیا ملی ہے جئیں کوں ایں در دے کولوں او بادشاہیں دا بادشاہ تھئے ملی ہے جئیں کوں ایں در دے کولوں او بادشاہیں دا بادشاہ تھئے جو او سارے جگ وچ ونڈیندا رہ ڳئے ولا نی بݨ تے سوالی آیا توں جیلھے ڳیا کر شبیر طاہر مسیت اندر نماز کیتے جیلھے ڄا کر سبیل طاہر مسیت اندر نماز کیتے جو اے رب اکبر ݙکھا مدینہ چراغ نفلیں دے ٻالی آیا جو او چندر چہرہ ولیل زلفاں جو پات کملی ہے کالی آیا امام بݨ تے سئیں انبیاء دا ہے حوض کوثر دا والی آیا۔